Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, lo geet et weider mat Heavy Rain, no dem Intro geet et lass. Sou, elo fänke mer un hei. Fortsetzen. Sinn mol gespannt, wéi et hei weidergeet. Jo, wéi der gesitt, hei huet sech d'Stëmmung geännert, ne? Also virhinner hate mer jo déi schéin Gebuertsdagsparty an d'Stëmmung ass, huet sech hei lo déck geännert, ne? Kloer, no deem Virfall. Ja, de Jong ass natierlech lo äh, natierlech matgeholl, ne? An genau wéi säi Papp, ne? Also d'Stëmmung huet sech huet sech lo wierklech gedréint hei am Spill. Hätt ech emol esou net erwaart, ne? Wéi d'Spill lassgaange war. Mat der Gebuertsdagsparty an der gutt Stëmmung a sou.

Ja natierlech also lo mierkt ech hei schon den Ënnerscheed, also d'Story hëlt hei eng eng enorm Wendung. Déi Jonk kucken zu, kuckt sech e puer Mickey-Mäuse un. Ah, was hu mer denn do, eng kleng Lëscht oder wat hu mer do? Drin. Möchtest du vielleicht was essen? Kee Snack, e wëll kee Snack. Mal sehen was die Küche so hergibt. Ech man nach emol d'Ënnertitel op Däitsch, also aus, pardon. Ok. Kritt emmer e bëssen Uebst hei. Uebst ass gesond. Mir kréien emmer emmer als Kanner gesot, iesst vill Uebst. Oh, e läit awer do. Eng interessant, wien do läit. Komm schon, was zu essen. Danke, Dad. Grace hat schon am Wochenende. Ja, ech fann dat ëmmer ganz flott och am Spill mat de Gedanken. Da kann e seng Gedanke liesen. Dat ass zwar flott, wierklech flott gemaach, also wierklech. Also kuck mol am Frigo, ob näischt Guddes do ass. Ah, genau. Klenge Schluck. Oh mat der Hand dat geet och ne brauch e keen Flaschenöffener. An zréck.

First mat dem Bouf sengen Hausaufgaben kucken, mat engem mol hei. Ah ok. Snack um 4 Auer 30, 6 Auer Homework, Dinner an Bett.

Wou geet dann hei elo ran? Ah, an den Ofstellraum. Ah, wat läit denn do? E klenge PC. Wat sech am Jong säi sinn. Waschmaschinn. Maja, déi rullt, da geet et. Eng Zeitung hunn ech do gesinn.

So lo kucken ech mol, kann ech mech och heinersetzen? Dat muss ech awer nach kucken hei. Dat geet awer ok. De Jong muss jo seng Hausaufgab richteg man, ne? Ës kënnt do no de Lehrer heem, hey! Da gëtt een an d'Schoul geruff. Muss jo alles richteg hei sinn.

Scho ganz interessant, ne? Ganz am Ufank elo vum Spill, do war déi Stëmmung esou fröhlich a sou, ne? Do Bänker ass déi Stëmmung hei esou Bänker ganz anescht, ne? Sou och déi ganz Geschicht, ne? Wat alles esou geschitt a sou. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Lass mal sehen. Zimmlech gudd, dann bist de ferteg nach geh schon. Tip top, ech d'Hausaufgaben erledigt. Lo kënne mer kucken, wat lo als nächstes um Programm hei steet. Wahrscheinlech d'Iessen, ne? Gi mer dovun aus. D'Schau, sou wat jo mer Bei eis fréier doheem emol d'Haus akafen, dann giess an dann an d'Bett. Ja. Dinner. Dinner for one. Kritt de Jong nach säin Iessen? An dann direkt.

Sinn sou grad dem Papp säi wéi stëmmen sou d'Mickey Mouse un ze kucken, mee bon. Du kriss bestëmmt en Erkältung. Ech schaue mol, ob ech eng Medezin fir dech fannen. Sou, lo ginn ech mol kucken hei. De Jong ass nämlech krank an kucken ech mol, wéi ech méi Medikament fir hie fannen. Ech denke mol, et wäert am Buedzëmmer iergendwou sinn. Ech gi mol dovun aus, datt déi meeschtens ëmmer do opbewaart ginn. Mee hei gesäit et mol net sou dono aus. Kucken mer mol weider.

Ech denken net datt d'Uewen ass. Ech mengen awer datt et duene misst sinn. Wou kinnt dat elo sinn? Dat ass natierlech déi Fro elo ne? Medikament ha läit. Wéi gesot, ech hunn dat Spill, ech kenne et wéi gesot vun der PlayStation 3 kennen ech et zwar, ne, dat heist, ech spillen do nach eng Kéier nei no op der PlayStation 4, mee ech ka mech u villes net méi erënneren, ne, wéi dat deemools war. Dir wësst jo, wéi dat ass, ne, wann Der Spiller spillt, huet een och villes mat der Zäit da vergiess. Kucken ech mol, wéi et hei ass.

Luut nach un Das gesi man neich ech sos fale man nach hei bei wo man Trap erop ginn Dann ass hin da muss man wéi en Onrap siche goen. Mee da kënne mer näischt siche goe well de Jong dee ka schlecht mam Auto fueren. Sou a wou kënnen da lo déi Medikamenter sinn? Ah hei, ok tiptop. Am zou. Also eng ganz aller Wunneng wie fir run an Finner war eso eng schéi Villa an hei as eso eso mol so als ganz anert äh, ganz an Atmosphär och hei ne eso. Äh, So, lo kritt e mol säi Medikament nach. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Sean, komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? So, äh, mam Schlofe goen no hei. Besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Kann aber natürlich nicht direkt schlofe goen. Du will natürlich Fernseh gucken, ne? Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komm hoch. Fernseh aus an Trap aus, esou goufe mer gesot fréier wa mer doheem waren. Sou, elo ginn ech nach eng Kéier erop.

Sou, de Jong ass fäerdeg. Wat ee reenereschen Dag haut, ne? Passt zum Titel Heavy Rain.

Sou, da gi mer och dem Jong säin Teddy nach sichen, soss kann deen net schlofen. Mä deen hat ech awer virdrun gesinn do, op der Wäschmaschinn hat ech dee gesinn. Da ginn ech dee mol nach sichen, soss kann de Bouf net schlofen.

Weisst du dat was mit Jason passiert ist war nicht deine Schuld. Gute Nacht Sean. Esou lass de Jong erëm frou huet e säi Petzi, dat gëtt man och zou. A wou ass dat ah do ok. Een klenge Kuss nach. Dir lues zou net dat erëm erwächt.

Okay, hat hie do sou eng Aart Flashback oder wat war dat do? En ganz interessant seet hien do. Weess net genau wat dat elo war. Seng Art Dram oder sou, wat war et do, sou Flashback, wéi e gesot, wéi ech gesot hat. Sou, a lo kommt nach eng nei Zeen, wéi et hei ausgesäit. So lo si mer dat mat eng wissen wenn dat do lo genau ass gesä mo bëssen aus wie den Inspektor dat do ne sou vum Outfit hier. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Sou, an elo kucke mer eis emol un, wat hei esou geschitt.

Sou, lo kucke mer mol hei. Lauren Winter. Tut mir leid, konnten nur mit Termin.

Schéngt als hätt ech en Nerv do getraff. Was wollen Sie wissen? Das war's? War das alles?

Zeit ass ëm. Das war's, Mister Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. So, ha. Hei kann ech mengen ech och lo net méi all zwee maachen. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Sou, dann gi mer mol, ne?

Ah ok, du wëlls sécher Asthma hunn. Wien ass dat do no, den Typ do? Wat steet dann hei? Ah dee wëll bei dat Fraeménsch, ok. Ech ka mol dra kucken, wat deen do wëll.

Sou dat hei war meng Folg vun Heavy Rain, wann eech de Video gefallen huet da weist mer dat wannechlift mat engem Like oder abonéiert mäi Kanal. Merci fir d'Nokucken, bis demnächst äre Spillkater Äddi.